Indi şu ýerdäki mysala seretsek, ýokarda berlen formula has düşnükli bolar. Klasda bar bolan dokuz okuwçydan dördüsini piknik üçin, galanyny bolsa basketbol topary üçin näçe görnüşde saýlap bolar? Indi piknik üçin saýlanjak okuwçylaryň kombinasiýasyny hasaplaly onda. Kombinasiýa, dokuz okuwcydan dördüsini piknik üçin saýlasak netije näme bolýar? Dokuz faktorial gatnaşan dört faktorial. Köpeltmek bäş faktorial, dokuzdan dördi aýyrýas, bäş bolýar. Indi şu ýerde öňündäki bölegi bäş bilen gysgaldan ýagdaýymyzda ýokarda näme galýar? Dokuz, sekiz, ýedi, alty, bäş bölegi hem gysgaltdyk. Bärde dört, üç, iki, bir galýar. Iki üçin alty, şu alty bilen gitdi. Dört bilen sekiz gysgalsak bärde iki galýar. Onda netije näme bolýar? On sekiz, köpeltmek, ýediden, ýedi sekiziň elli alty, bäş ýatda, bir ýediň ýedi, ýatdaky bilenem on iki. Diýmek, ýüz ýigrimi alty bolýar. Indi galan okuwçy näçe sany okuwçy galdy? Dokuz okuwçyň dördüsini piknige alan bolsak, galan bäşisem basketbol topary üçin diýýär. Indi men piknik üçin däl-de, basketbol topary üçin Saýlanan okuwçylary kombinasiýada hasaplajak bolsam näme etmeli? Kombinasiýa dokuzdan bäş hasaplamaly. Deňdir. Onda dokuz faktorial gatnaşan bäş faktorial köpeltmek dokuzdan bäş aýyrýas welin dört faktorial bolýar. Seretýäs ol şu bir zat. Diýmek netijemiz Ýüz ýigrimi alty bolýar ýene-de. Onda şu ýerdäki formulany biz özümiz aňsat bolan ýagdaýynda ulanyp bilýäs. Ýagny n elementden r elementi seçip alan ýagdaýymyzda şol n elementden n minus r elementi seçip alan ýagdaýymyza deň bolýar. Başgaça aýdanymyzda. Haçanda iki sany kombinasiýa ýazanymyzda, şolaryň ikisiniň jemi ähli elementiň sanyna deň boljak bolsa, onda olaryň ikisi deň. Şeýle-de düşünip bileris. Meselem, diýeli, men aşakdan başga mysal bereýin. Meselem, diýeli, onda altyny seçen ýagdaýymda, şunuň kombinasiýasy bilen onda dördüň kombinasiýasy bir-birine deň. Sebäbi alty bilen dördi goşan ýagdaýymda on bolýar. Indiki tema Paskalyň uçuryşlygy we binomial giňelme. Indi bul nirde ulanýas ilki bilen? Köp kişiň kösenýän ýeri şu e, goşmak, aýyrmak ýaýyň içinde bolan ýagdaýynda şolaryň kwadrady, kuby, dördünji, bäşinji derejeleri nähili açylýar? Şularyň belli bir düzgüni bar. Ýa tutman düşünen ýagdaýyňyzda göni edip bilýäňiz. Şu ýerde formulalar berlen. Islendik sanyň nolunjy derejesi bir bolýany üçin bärde göni bir ýazylan. Indi ikinji ýagdaýda birinji dereje hiç zat üýtgetmeýäni üçin göni özi ýazylan. Şu ýerdäki gyzyl sifrlere üns beriň, soň bilen düşündirmekçi. Indi kwadrat bolanda nähili açýas? Birinjiniň kwadrady goşmak, iki köpeltmek, birinji we ikinji, goşmak, ikinjiniň kwadrady. Indi şu ýerde koeffisiýentler bir, iki, bir şeklinde. Hemişe-de başlanan ýagdaýynda birinjini alýas we ýaýyň daşyndaky dereje näme bolsa göni şony üstüne goýýas. Ýanyna-da ikinjiniň nolunjy derejesinden başlaýas. Ýagny şu ýerde B-niň nolunjy derejesi bar diýibem hasap edip bilýäňiz. Bir bolýany üçin ýazylmaýar. Ikinji ädimde birinjiniň derejesini bir azaltýan, ikinjiniň derejesini bir artdyrýan. Ýagny şu ýerden men şuny A-nyň kwadrady B-niň noly goşmak. Indi A-nyň derejesini bir azaltýan, bir bolýar, B-niň derejesini bir artdyrýan, B-niň bir bolýar. Goşmak. Indi A-nyň derejesi nol bolmaly, B-niňkinem iki etýän. Ýagny her ädimde, bir başlangyç ädimde ýaýyň derejesi bilen başlap, birinjiň derejelerini azaldyp gitýän, ikinji goşulyjy üçin noldan başlap, Jaýyň derejesini çenli artdyryp gitýän. Öňündäki koeffisiýentlaryňam nireden gelip çykanyny häzir şu ýerdäki paskalyň çuşlugyndan görüp bilýäs. Indi mysal üçin şo bir zady kubda göreli. Birinjide şu ýerde meselem A-nyň kuby, B-niň noly. Ikinji ýagdaý, ikinji goşuljymyz A-nyň derejesini azaltýan, kwadrat etýän, B-niňkini bir artdyrýan. Üçünji goşuljy hökmünde A-nyň derejesini bir azaltýan, B-niňkini bir artdyrýan. Dördünji goşulyjyda A-nyň derejesini nol etýän, B-niňkini bir artdyrýan. Onda bäri düşnükli bolan bolsa, indi öňündäki koeffisiýentler we alamatlara geçýäs. Şuň öňünde bir bolýan bolsa niden gelip çykýar? Şuň öňünde üç bolýan niden gelip çykýar? Şu ýerde Paskalyň üçburçlugy bar. Paskalyň üçburçlugy nädip düzülýär? Birden başlaýa bir bir şu ýerde bir hemişe gyrada birler gitýä iki gapdal diňe birden durýa. Indi üçünji setirden başlaly bir ýazylan şu ikisini goşan ýagdaýymyzda şu ikisini goşan ýagdaýymyzda iki bolýa iki gapdal bir indiki ädim ýene birden başlaýan iki bilen bir goşýan üç bolýa iki bilen bir goşýan üç bolýa bir. Onda ýene birden başlaýan, üç bilen bir goşýan dört bolýar, üç bilen üç goşýan alty bolýar, üç bilen bir goşýan dört bolýar. Diýmek, her ädimde şu bir zady gaýtalap gitýän, ýokardaky ikisini goşup aşakdan indiki ädimiň sanlary gelip çykýar. Indi şu ýerdäki bir diýýänimiz Ýaýyň daşynda derejede nol bolandaky ýagdaý. Onda şu ýerde seretsek, ýaýyň daşy nol bolanda bir. Şu gyzyl ýazylanlar şu ýerden alynýar. Haçanda dereje bir bolanda koeffisiýendimiz bir, bir. Ine, bärde bir, bir gyzyl bilen ýazylan. Indi dereje iki bolanda koeffisiýentler bir, iki, bir şeklinde. Ine, seretýäs, bir, iki, bir. Haçanda dereje kub bolanda bir, üç, üç, bir. Seretýäs, bir, Üç, üç, bir. Osoň dereje dört bolanda, bir, dört, alty, dört, bir şeklinde. Ine, bärde bir. Eýýäm bu iki köpeltmek diýip alnany üçin dört. Ýarsy gitmeli bolýar, şoňa görä ýazylan bu. Ondan soň alamatlar nämä görä üýtge? Alamatlar şu ýerdäki b-niň derejesi täk bolan ýagdaýyndakylygyň öňünde eger ýa minus bar bolsa ýaýyň içinde, täk bolan derejedäkiň öňüne minus, meselem, B-iň birinji derejesiniň öňünde minus, B-niň üçünji derejesiniň öňünde minus. Haçanda B täk dereje bolanda minus goýaň, galanlar plýus gitýär. Eger şu ýersi goşmak bolan bolsady, onda hemmesi goşmak bolýar. Indi bu ýerde şulary ulanyp men nämeleri tapyp bilýän? Koeffisiýentleriň jemini hasaplap bilýän. Koeffisiýentleriň jemini hasaplamak üçin, mysal üçin, şeýle uzyn bir neme berilýär bize, mysal berilýär. Mysal berlen ýagdaýynda koeffisiýentiň jemini tapmak üçin men näme etýän? A bilen B-niň ýerine bir goýýan. Şonda koeffisiýentleriň jemi gelip çykýar. Sebäbi, mysal üçin, diýeli şu ýere bir goýan ýagdaýymda öňündäki koeffisiýentim bir, Bärem bir bolsa minus üç, plýus üç, minus bir şeklinde bolýar. Onda ýadymyzda saklamaly zat, koeffisiýentleriň jemini tapmak üçin ýaýyň içindäki bahalary bir goýmaly. Hemişelik sany tapmak üçin, meselem, hemişelik san şu ýerde x bilen y, ýagny a bilen b bagly bolmadyk sanlar. Ýa-da meselem x goşmak biri men açan ýagdaýymda şu ýerde x-e bagly bolmadyk sany tapjak bolsam, ýaýyň içindäki sanlara nol goýmaly bolýan. Birem näçe goşulyjyň barlygyny tapmak üçin onda derejä biri goşmaly. Käbir mysallara seredeliň şu ýerden. Indi ýaňky düzgünine görä men şuny açjak bolsam näme etmeli bolýan? Ilki şeýle ýazyp çykaly. 2x Y, Iki x-iň derejesi näçeden başlamaly? Altydan başlamaly, y-iň derejesi noldan. Alamatlarda hiç hili problema ýok, onda hemmesiniň öňi plýus bolup gitýär. Koeffisiýentleri entäk bilemok diýip hasaplaýan. Onda ikinji ädimde iki x-iň derejesini bir azaltýan, bäş, y-iň derejesini bir artdyrýan. Goşmak. Iki x-iň derejesini bir azaltýan, dörde düşýär, y-iň derejesi ikige galýar. Goşmak. Iki x. Kub, y-iň derejesini artdyrýan goşmak, iki x-iň derejesini kwadrada düşýär, y-iňki dört, goşmak, iki x-iň derejesi bire düşýär, y-iňki bäş, iň soňkymyzam, iki x-iň derejesi nola düşýär, y-myzyňky alty. Indi şu ýerde biziň etjek zadymyz öňündäki koeffisiýentleri bilmeli. Öňündäki koeffisiýentler yzdanam görüp bilýäs şu ýerik gelen ýagdaýymyzda altynjy altynjy dereje bir alty on bäş ýigrimi on bäş alty bir muny eger ýatdan bilmeýän bolsaňyz görnüşi çurçluga çyzybam bilýäňiz ýaňky ýaly goşup goşup aşak geçip bilýäňiz onda bir alty on bäş ýigrimi birinjimiziň öňünde bir Ikinjimiziň onda alty, on bäş, ýigrimi, on bäş, alty, bir şeklinde. Indi onda deňdir diýsek şu ýerden. Nolunjy dereje hiç zat üýtgetmeýän üçin onda şu iki x-iň altysy goşmak, alty köpeltmek, iki x-iň bäşi, y, goşmak. On bäş köpeltmek iki x-iň dördi y kwadrat goşmak ýigrimi iki x-iň kuby y kub goşmak on bäş iki x kwadrat y dört goşmak alty iki x bärde göni iki x bilen altyny köpeldibem ýazyp bilýäs onda on iki x Ýigrik bäş. Goşmak, iki iksiň derejesi nol bolança hem bir bolýar. Onda ýigrik alty. Indi aşaky B mysaly seredýäs. Aňlatmanyň näçe sany goşuljysy bar? Biz näme diýipdik? Näçe goşuljyň barlygyny biljek bolsak, biz derejämize bir san goşaýmaly bolýarys. Onda on iki goşmak bir, Deňdir, on üç. Diýmek, şu aňlatmany açan ýagdaýymda on üç sany goşulja bolýar. Indi şu bir zady şu mysal üçin seredip göreliň, mysal üçin diýeli, alty. Şu mysalyň ýedi sany goşuljysy bolmaly. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Diýmek, formulamyz dogry.